Adra ar y ffarm yn Crygeran mae 'na dri bwthyn, un yn cysgu saith, pump a phedwar. A wedyn yma yn y byd hen fe dai ffarm o'r enw Mynachdy, mae 'na ddau fwthyn mawr, un o'r enw Deri Llŷn sy'n cysgu deg mewn pedair ystafell, a Gadlas sy'n cysgu un deg pedwar mewn pump stafell wely. I fyny Mynachdy 'ma, be' sy'n gneud fama'n arbennig ydi bo' nhw ddau fwthyn mawr, Cysgu Deg ac Un Deg Pedwar a mae yna bosibilrwydd o gyfuno'r ddau i wneud o'n un lle mawr i Ddau Ddeg Pedwar. A mae yna nifer o bobl, mae hynna'n boblogaidd ar hyn o bryd achos mae pobl yn licio dod i ffwrdd mewn partïon efo'u teuluoedd neu efo ffrindio, dathlu pen-blwydd neu briodas, neu hefyd mae'r y farchnad gerdded, mae 'na nifer o grwpiau o gerddwyr yn dŵad ac isio lle efo'i efo'i gilydd. Wedyn i symud at ansawdd be' 'dan ni'n gynnig, hynny 'swn i'n ddeud ydi'r trydydd peth. 'Dan ni'n trio roid y petha gora' fedran ni, ma' 'na fathona aer yma, ma' 'na steam steam shower cabins, ma' 'na sonas yma, yy gwlâu a matresi moethus, cegina yym da efo topia granit a petha felly, a 'dan ni wedi rhoid gwlâu yfed lle dan ni'n gallu cael nhw'n dda i wely sengl neu yn wely mawr Super King. Wedyn mae hynna'n rhoid yr opsiwn i chi pan dach chi'n meddwl am grwpiau sydd yn dod yma i aros, pa fath o grwpiau 'lly. Nghefn gwlad dwi 'di bod ar hyd yn oes, a fama o'n i isio byw, yng nghefn gwlad. Sgynna fi'm profiad o fod mewn dinas, swn i'n deud bod hi dipyn bach anoddach o ran bod yr adnodda a bob dim yn bellach i ffwrdd ffwr oddi wrtha ni, bob dim wyrach yn costio mymryn mwy, ond ar ddiwedd y dydd be sgynna ni ydi bo ni yng nghefn gwlad a mae hynna'n yn bwynt bonws mowr swn i'n ddeud. Mae'n bosib llwyddo yn unrhyw le os da chi fodlon gweithio'n galad swn i'n ddeud. Be sy'n dda am Gwynedd ydi y tir, yr ardal, y golygfeydd, y bobl sy'n byw yma, y ffaith bod n- bod y Gymraeg yn gry'. Ma' gin ti gefn gwlad prysur, cefn gwlad sy'n gweithio, ma'r ffarmio yn gry' yng Ngwynedd, ma'n enwedig yn Pen Llŷn, a ma' hwnna'n bwynt fyswn i'n danlinellu, ma' nifer o'n ymwelwyr ni yn licio weld bod y tir i weld yn brysur, bod 'na anifeiliad i weld ar y caea a bod 'na glytwaith o gropia ac ati a ma' hynna'n i denu nhw a ma' nhw yn weld o'n le byw iawn i fod yma. Yym o dwi'm yn gwybod fedra i roid cyngor i neb ond be swn i ddeud ydi fatha os o's gin rywun syniad a bod o'n rhoi tân yn ych bol chi na mae isio mynd ar ei ôl o A gweithio'n galed, a bod yn fodlon bod yn hyblyg. Yym, ma' gwylia yn bwysig iawn i bobl, a wedyn dwi'n meddwl bod o'r un mor bwysig i mi drio 'y ngorau i wneud y profiad yn un cofiadwy iddyn nhw.